My sabi person, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time wey this video take reach you, how your side, how you dey. I welcome you to Open Heavens Daily Devotional for Sunday wey be the first day of September 2024. Happy new month to Our topic today na who get you? And our Bible reading for today, it dey come from the book of First John chapter 4, from verse 1 go to body enter 7. My friends, make una no believe everyone wey say na God spirit dey talk through am. Una must test am to know whether na God spirit e really get, because many fake prophets dey for this world. This na how una go take know God spirit. If pesin believe sey na Jesus be di Messiah wey come as human being, dat pesin get God spirit. But everybody wey no gree sey Jesus na Oga God, dat pesin spirit no come from God, dat pesin na di antichrist spirit wey una hear sey dey come and e don already dey dis world. My children, una come from God and una don get victory over dis pipo because dis pesin wey dey inside una e big pass di pesin wey dey di world. Dem come from dis world, so dem dey think like di pipo for dis world, and di pipo wey dey dis world dey listen to dem. We come from God, and di pesin wey know God dey listen to us. Pesin wey no know God no dey gree wit us. Dis na how we take dey know di true spirit and di spirit wey dey deceive pipo. So my friends, make we love one another because love come from God and anybody wey love others na God pikin and he know God. Our memory verse for today na from First John chapter 4 verse 6 and we go read am together again. E talk say, we come from God and the person wey know God dey listen to us but person wey no know God no dey gree with us Dis na how we take dey know the true spirit and the spirit wey dey deceive people. Make we enter to the message. Abeg my correct person no forget to like this video, subscribe to this channel and turn on the notification bell. When you read Bible verses like First Corinthians chapter 6 verse 20 wey talk say they don't buy you with a price oh, you begin to wonder say ah Who buy me? Where dem for buy me? When I take agree say make person buy me, wetin come make person buy me? This expression itself go let you know say every human being, whether they know am or not, e no matter how they feel about am, na spirit na get the person. They born everybody inside sin, Psalms 51 verse 5. And until they go become born again, they remain properties of the devil. nobody really dey free every single person dey owned by one spirit or the other the question now come be say who come get me? you fit tell who get property by the way the property dem dey use am Property dey show di true character and di personality of di owner, dis na why inside Matthew chapter seven from verse eighteen go reach twenty e talk say good tree no go fit bear bad fruit and bad tree no go fit bear good fruit. Any tree wey no bear good fruit dem go cut am down and come throw am away inside fire so you go know di lie lie prophet with wetin dem dey do. If na Jesus Christ really get you, people go see the character of Jesus Christ wey dem also dey call the fruit of the spirit for inside you. Your life dey reflect love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness and temperance? Galatians chapter 5 verse 22 to 23 na im list out all these fruit of the spirit dem. If all dis one no dey define who you be, den e dey sure sey no be God na im get you at all. Since na only two part of spirit realm na im dey which is de kingdom of darkness and de kingdom of God, anybody wey be sey no be God be im owner, na devil be de person owner. dis pesin go automatically dey do di works of di flesh as bible tok for inside Galatians chapter five from verse nineteen go reach twenty one. Wen you read dat passage you go see sey many pipu wey dey do dis tins no even know sey dem dey act according to wetin dia owner di devil tok. For example many pipu no even know sey jealousy na bad thing, dem dey look am sey na normal thing for human being to dey jealousy, dem nor know sey jealousy go only stay inside their heart because nor be dem get their self and nor be de one wey be love im self get dem. De bible tell us for inside Romans chapter six verse sixteen sey, you nor know sey wetin you give your body to na im dey control you, if na sin e go cause death but if na God e go make you live righteous life. When Jesus Christ become your owner, you no go dey behave in line with the character of the devil again. So surrender your life to am today if you never do that one now. Wetin we go reflect on today na be this. Based on the fruit of your character, who you go talk say na really get you?

abeg you touch that bell wey near am so that anytime wey be like say we drop video you go be one of the first persons to know say e don happen for here una happy new month.